Менә монда балалар, сез рәсемнәр ясадыгыз. Һәм инде менә бүгенге көндә без шулай җыелыштык, бергәләшеп нәтиҗәне чыгарыр өчен. Кем җиңде, кемгә бүләк бирергә, ну, алабирсә, бүләкләрне бөтенегезгә бирербез алабирсә. Хәзер инде без мәчеттә җыелгач, Шундый җирдә җыелгач, мөселманнар, без инде һәрбер нәрсәне, һәрбер эшне бисмилла сүзе белән башлыйбыз. Һәрбер ике Коръән аятен укып, бергәләшеп башта дога кылабыз. Әгъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим.

Мөбарәк Шәгъбан аебыз да изге ай һәм киләсе Рамазан шәриф аебыз җитә, мөбарәк айлану хөрмәтендә бу көннәрне безләргә ярабым үзеңнең киң нигъмәтләреңне, олы бәхетләрне ачсаң иде. Раббым инде ушбу көндә балаларның да шушы бәйгедә катнашып, аларның яраббым индыгы бу хезмәтләре Раббым инде тагын да Аларның уңай, матур сәләтләрен, осталыкларын ачуга да, аларның иманнарын ачып, аларга Раббым инде Үзенең Ватанын сөюгә, Үзенең ата-ана сын хөрмәт итүгә, Үзенең, йа Раббым, инде бар рухи, күркәм байлыкларга ия булырга, Раббым, сәбәп була торан матур шушы хезмәтләр булса иде. Раббым, шушы мәчетләргә дә мәхәббәтләре ачылып, шушы мәчетләргә җри тергән, Шушында гыйбадәт кыла торган һәм үзләрен йа Раббым үзеңә якын коллардан, үзеңнең сөйгән бәндәләреңнән булырлык һәм дә ислам динен дәвам иттерүче иң күркәм варисчылар булып үзгәртергән безнең киләсе яхшы буыннар, яхшы нәселләр булсалар иде, йа Раббым.

Мәргәннәбезнең инде монда мин имени мисемем Абдулхаким хәзрәт, мин шул мәчетнең имамы. Безгә инде менә шулай кунакка килде Абдулхамид хәзрәт, безнең Яшел Үзәннең шәһәрнең һәм районның имам мөхтәсибе, һәм инде менә аңа сүзне бирәбез.

Бу матур гына мәчеттәге җыелышуларыбыз, әлбәттә, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен табуга, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын табуга һәм безнең киләчәк буын балаларыбыз да матур шушындый рухи байлыкка, иман байлыгына, күңел сафлыкларына ирешсеннәр һәм үзләренең кыз бу бүгенге көн рәсемнәр ясау, Мондый матур осталыкларын күрсәтү дә, бу да бу дөньяның матур карашларын күрсәтә торган, аларның да күңелләре чиста булуын күрсәтә торган бер матур билге. Һәм инде без өйдә аларның мәктәптә укыган дәверләрендә тагын да яхшы, Әйтик, белем дәрәҗәләре югары булып һәм инде аларның рухи яктан күңелләре дә шундый ук тәртип-әдәп белән, аларга укытучылар да рәхмәт укырлык, аларның халык арасында да мактаулы кешеләр булып үсүләрен теләп инде без, әлбәттә, шундый киләчәк дөньябыз безнең иң матур, Шундый тәртипле кешеләр үсеп чыксыннар. Берсен дә илебез тыныч булсын, сугышлар булмасын. Бер-беребезгә начар шушындый, әйтик, эшләр, кеше зарланырлык, ниндидер шелтәләр китерерлек булмасын. Һәрвакытта бу яхшы булыр. Һәм инде безнең инде менә төп максат, менә шушы җыелу, җыелуыбызда киләчәктә балалар менә бу мәчетләрне яратып килсеннәр. Менә монда без инде дин, ислам динен, гыйльмен алырга да тырышырга кирәк. Монда Коръәннәр укырга, өйрәнергә кирәк. Монда безнең гарәп телләрен өйрәнергә кирәк. Безнең бүгенге көндә Татарстан Республикабызда бик матур академия ачылды. Академия это люди, бөтен Россия алдында академия, исламская академия открыта. Болгар. Менә шушы болгар академиясенә укырга барырга без яшь буыннарны, балаларны әзерләргә кирәк. Шул безнең күбрәк

Тәүфиклы булыгыз, Ходай сезнең белән тагын очрашырга Алла җәне насыйп итсә. Вәссәламү алейкүм вә рахмәтуллаһ. Рәхмәт. Мин инде кузгалам, сезгә уңышлар телим. Рәхмәт. Ир егетне аңлатып күрсәтә, рәхмәт. Әәәүзүбилләһи минәшшәйтанирраҗим, бисмилләһиррахманиррахим. Инде нәтиҗәне ясаганчы, берничә сүз мин дә шулай сөйләп әйтеп китәм. Менә балаларга без инде нинди конкурс үткәрдек, балалар, нәрсә ясадык рәсемнәрдә? Татарский Татарский орнамент рисовали. Эти у нас орнаменты, они где встречаются?

Радон излик. Татарларның ни дип туган телләре? Татар теле. Татар теле. Менә без монда җыелыштык, татар кешеләре. Мин сиңа сораулар бирәм, күбегез нинди телдә җавап бирәсез? Татарча. Юк, урысча белән телегезгә бирәсез. Җавап сорап сорыйм да, урысча әйтәсез. Менә безгә кирәк өйрәнергә, бөтен менә шулай сораулар биргәндә җавапны бирергә татарча.

И еще надо постараться, чтобы у нас еще и одежда была с татарским орнаментом. И когда мы куда-то идем на какое-то вот такое мероприятие, значит, я барабас, безне бәйрәмгә чакыралар, дини бәйрәмгә. Без инде менә шулай, мәсәлән, малайларның нинди киемнәре малайлар өчен түбәтәй булырга тиеш, шулай бит? Менә сез килдегез малайлар, менә малайларның күбесе монда түбәтәйсез. Менә безнең инде шул тамырым бар дип Мин шул төпле кеше дип, инде менә без малайлар булсак түбәтәйле булырга тиеш. Кызлар булгач инде яулыклы булабыз. Шулай бит инде, менә мәчтәгә килгәндә шулай э, ул нәрсәне игътибар итәргә кирәк. Потом нас еще что национальной кухни мы забыли, да? Покушать все любим? Да, покушать все любим, да? Вот. Э, а? Чак-чак любишь, да ты? Вот чак-чак любимый.

Без инде киләчәктә шулай теге өйрәнеп, менә шул гарәп хәрефләрен өйрәнәм дип, мин татар кешесе, мин мәчеткә йөрүче кеше, менә мин шундый конкурсларда катнашам, менә киләчәктә мин инде шулай ук мәчеткә килеп, мәдрәсәгә барып гарәп хәрефләрен өйрәнәм. Арабские буквы это как бы тоже одни из наших таких корней, поэтому мы все как мусульмане, как татары должны знать арабский язык и арабские буквы.

Уже без җиңелрәк мәчеткә керәбез, урнашабыз, беләбез, кая керергә, кая басырга, кая утырырга. Менә инде без намазларны монда укыйбыз, менә монда беренче этаж, ну шул икенче этажда инде безнең ир кешеләр күбрәк укый. Это вот больше у нас такое помещение для мужчин, намаз читают здесь мужчины. Для женщин у нас отдельное помещение, это вот на балконе. Сейчас, когда конкурс мы закончим,

Конкурстан соң, менә шундый әйберләр, шундый инде сүзләр әйтәсем килә иде сезгә. Ну, менә бу конкурс турында әйткәндә инде бик шундый кыен конкурс булды безнең өчен. Бик матур ясадылар бөтен рәсемнәрне, очень красивые рисунки. В этот раз было очень тяжело конкурс проводить, потому что все рисунки очень красивые. И как бы очень тяжело было определить победителей. На самом деле вы все победители, которые сюда пришли, вы уже как бы все победители.

Сезгә бер-ике сүз бирәбез, сез инде аңлатасыз, без ничек менә ул рисункларны сайладык, нинди номинацияләр, анда теге әти-әниләрнең катнашулары турында шул рәсемнәрдә инде бер-ике сүз сезгә бирәбез, сез дә шуны әйтеп китегез. Сәлам алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Кадерле әти-әниләр, әбиләр, кемнәр килгән һәм укучылар. Бүген сездә шушындый матур бәйрәм, сезнең өчен бәйрәм. Бу безнең э, милли